rito ra xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi ehansi ka nhloko-mhaka ta ku dyondzisa ka petro kambe petro a yima ni vakhume na un'we a tlakusa rito a va byela a ku vavanuna va yudiya Na n'wina hinkwenu vaaki va Yerusalema, tivani leswo mi yingisa swinene timhaka ta mina. A hi khongeleni, let us pray. Xikwembu xa le henhla henhla eka mixo wa siku ra namuntlha i nkateko eka hina ku va hosi hi tikuma hi tshamile ehansi ka ku dyondzisiwa ka rito ra n'wina I nkateko lowu kulukumba swinene leswaku hi tiva Rito ra n'wina eka siku ra namuntlha, leri Hosi ri dyondzisiweke kumbe ri dyondzisiwaka ri ri na vuhosi. Hosi, ndza swi tiva leswaku leswi ku nga ntiyiso hi leswi swi nga eBibeleni ku tlula leswi Hosi mina ni ehleketaka swona. Hi yo mhaka ni kombela leswaku mi ndzi pfuna, Ku hlavutela leswi rito ra n'wina Hosi ri swi vulaka, ni kombela leswaku mi ni pfuna ku dyondzisa ntiyiso ni ri karhi ni nga tsekatsekisiwi hi swa misava, kambe Xikwembu ni ri karhi ni langutile eka vuhosi bya Xikwembu, vuhosi bya yena Yesu Kreste. Swi nga leswi hi kombela ku pfuniwa leswaku hi kota ku yingisa. Hi kombela ku pfuniwa leswaku Hosi hi kota ku twisisa. Pfulani matihlo ya hina. Pfulani ku twisisa ka hina eka mixo wa siku ra namuntlha. Hi va vanhu lava hi twisaka Evhangeli. Hi twisisa hilaha Hosi Rito ra n'wina ri hi lerisaka ha kona. Ha khensa Hosi ta Rito leri, leri ri hi pfunaka, leri ri kotaka ku ponisa ni ku va Hosi ri hi kurisa eku lulameni. Xikwembu xanga ni rhandza ku khensa nkarhi na ku va Hosi ni ri na Um, ku, hlanga, ku hlangana ni Vakreste kuloni ku va hi dyondza eka Bibele. Ha Yesu Kreste. Amen. Well, namuntlha hi fikile eka verse 14 ene hi ta fika eka verse 36 eka buku ya timhaka so vhiki leri nga hundza uh, bodikhani va dyondzisile eka chapter 2 verse 1 ku fika 13 Ku na loyi a tsundzukaka leswaku a va dyondzisa hi yini vhiki leri nga hundza? Xana Mister Kathunga a va dyondzisa hi yini? Uh, Mister Ntlakuso ku ku hlomisiwa na ku na ku nyikiwa matimba hi hi moya lowo kwetsima yes so ha swi tiva leswaku eka buku ya timhaka hi vulavurile hi vadyondzisiwa kumbe vaapostola lava a va nyikiwa matimba kumbe lava a va yimele moya lowo kwetsima se eka chapter 2 moya lowo kwetsima wu fikile loko wu fika mr kathunga va hi dyondzisile hi ta ku fika ka moya se eka siku ra namuntlha eka verse 14 ku fika 36 Hi lava ku languta hi ndlela leyi muapostola a nga dyondzisa ha yona hi siku rona leri ra Pentakosta. So hi lava ku pfuxeta leswi hi nga swi dyondza eka buku ya hina ya timhaka.

And therefore, the people or other people who stayed in the area of Jerusalem thought that, well, these people, some might have been drunk. So, and it is that issue which now Peter is going to address. So, eka vhiki leri nga hela hi dyondzile leswaku loko moya lowu kwetsima wu ta tanihileswi wu nga thembisiwa kusuka eka chapter 1 verse 8 Van'wana va vuye va sungula ku vulavula hi tilangweji tin'wana kumbe hi tindzimi tin'wana. Se loko va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, vaaki va le Yerusalema va ku, Heyi, ingaku vanhu lavawani va sungule ku va dakwile vanhu lava mpundzu walowo tani. So ingaku na swi vona hi ri kwala kerekeni, moya lowo kwetsima wu xika, ivi then vanhu va sungula ku vulavula hi tindzimi. So loko vanhu va hundza hi kwala patwini va hleketa ingaku kahlekahle ku humelela swin'wana la kerekeni leyi. hi leswi vanhu va le yerusalema vanhu va le yudiya a va ri karhi va hleketa swona se loko verse 13 will begin in verse 13 for context uh, purposes hi ta sungula eka verse 13 hi ri karhi hi languta leswi swi nga humelela so timhaka 2 verse 13 kambe van'wana va mona va ku va xurhe vhinyo leyo tsokombela hi ndlela yin'wana va dakwile hi ndlela yin'wana va nwi byala so i vanhu van'wani lava a va karhi va vula vanhu lava a va ri akerekeni kumbexana enhlengeletanweni lava a va sungula ku vulavula hi tindzimi leto hambana va vula sweswo ku vanhu lavawani ingaku se va dakwile so petro a yima a ri karhi a lava ku defenda ntiyiso

Pentecost Sermon, ta dyondzo ya Pentekosta, ta dyondzo ya Pentekosta leyi a yi dyondzisiwa hi Petro, ta dyondzo ya Pentekosta, Pentecost Sermon. Lexi ni lavaka ku hi vona xona eka dyondzo leyi eka verse 14 ku fika 36, what I want us to learn or the thesis hileswaku dyondzo ya Pentekosta yi hlavuteriwa hi vuprofeta bya Testamente ya khale ni vumbhoni bya Yesu Kreste. Dyondzo leya Pentekosta yi hlavuteriwa hi vuprofeta bya Testamente ya Khale na hi vumbhoni bya Yesu Kreste. So the, the thesis would be Pentecost explained through the Old Testament or through the old prophecy and the testimony of Jesus Christ. The Pentecost explained through the Old Testament or Old prophecy and the testimony of Jesus Christ. So I only have two points. Ni na tipointi timbirhi eka dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha. Only two points. The first one being Vuprofeta bya Testamente ya Khale, The Old Testament Prophecy, Vuprofeta bya Testamente ya Khale kumbe Old Testament Prophecy. Now, hi loyi muapostola Petro loko a twa leswaku vanhu veri va dakwile swi n'wi karhata swinene. Ende hi swi vonisa ku yini ku swi n'wi karhatile? Verse 14, Kambe Petro a yima. You know loko vanhu va ri karhi va vulavula swilo swo karhi hi wena ende i ka swi ta ku a hi ntiyiso u ta lava ku ti defenda hi swona so petro a yima ende a nga yimangi a ri wexe lexi a xi ni tsakisa i yime na vanhu lava a va ri karhi va swi tiva ku ku humelela yini

to show that no, you can never mess with this. This is the truth. This is what you need to know. And this is very important. Se a va byela leswaku a yima na lava khume na un'we a tlakusa rito a va byela ingaku na n'wi vona a ku vavanuna va yudiya na n'wina va le yerusalema tivani leswi mi yingisa swinene Hi ndlela yin'wana a va byela ku, Tivani leswaku leswi n'wina mi swi mi swi ehleketaku a hi swona. I want to tell you the truth. Listen, yingisani swinene, swi na nkoka leswi ni lavaka ku mi byela swona. So i Petro loyi a karhi a vulavula, make sure that you are following Timhaka chapter 2. So I didn't read the whole passage because it's long. I want us to read together as we are following. Lava leswaku hi hlaya hinkwenu hi ri karhi hi landzelela. So verse uh, 15. Kusuka eka verse 15. Now this is Petro a ri karhi andla yini? A ri karhi a hlamula. Va n'wi byele leswaku vanhu lava va dakwile ivi yena a ku vanhu lava a va pyotsiwanga a va pyotsiwanga hi laha mi anakanyaka ha kona hikuva wa ha ri nkarhi wa vunharhu hi ndlela yin'wani vanhu lavawani leswi n'wina mi swi hleketaka hi vona a hi swona it's still very early for that ka ha ri mpundzu swinene nkarhi wa vunharhu eka vanhu lava va vayuda kumbe eka tiko ra vaisrayele a ku ri 9 o'clock nampundzu so verse 16 se wa va byela ku i yini vona a va hleketa leswaku va dakwile kambe petro a va byela ku i yini 16 kambe i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta yuwele i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta yuwele loko a te now petro U lava ku vula leswaku swilo leswi mi swi vonaka swi humelelaka kumbe loko mi vona vanhu va vulavula hi tindzimi leti ti teke hikwalaho ka moya lowo kwetsima a vo lo dakwa vanhu lava as you see these people speaking in different languages they are not drunk this is what has been said by the old testament or the prophecy of joel Now verse 17 ku fika 21 muprofeta uh, I mean Petro u ta quota kumbe u ta hlaya leswi testament ya khale yi swi vuleke eka buku ya Yuel so hi nga ya eka buku ya Yuel yi fana na leswi swi hlamuseriwaka so verse 17 ku fika 21 let's just read a ku sunguleni hi masiku leswi hi leswi swi humaka eka buku ya yuwele muprofeta i mean muapostola petro a swi vula a ku hi masiku ya makumu ku vula xikwembu ndzi ta chela nyama hinkwayo hi moya wa mina vana van'wana va xinuna ni vaxisati va ta bvumba lavantshwa va n'wina Va ta vona mahlori ni swidyuhati swin'wana swi ta lorha milorho. Hi masiku lawa ndzi ta chela malandza ya mina ya xinuna ni ya xisati hi moya wa mina, kutani va ta bvumba. Ndzi ta endla masingita ehenhla etilweni ni swikombiso ehansi emisaveni, ngati ni ndzilo. Hi nguva ya musi, dyambu ri ta hundzuriwa munyama ni n'weti wu ta hundzuriwa ngati, siku lerikulu ra hosi leri hatimaka ri nga si ta. Kutani ku ta humelela leswaku un'wana ni un'wana la nga ta khongela hi vito ra hosi u ta ponisiwa. Now, muapostola Petro a ku n'wina vanhu va tiko ra Yerusalema leswi n'wina mi swi hleketaka swa ku va vanhu lava dakwile a va dakwangi leswi swi humelelaka laha hi leswi swi vuriweke hi muprofeta Yuel so hi nga ya eka testament ya khale eka buku ya Yuel Hosiya Yuel page 1093 let's turn there in the book of Joel now ni lava ku mi kombisa leswaku eh leswi muapostola Paulo a swi vula ina a swi vuriwile eka testamente ya khale kumbe Paul kumbe Petro sorry Petro a ri karhi a nga languti eka mhaka ya leswaku ya vutivi bya yena kumbe bya moya lowo kwetsima Muapostola Petro eka nkarhi wolowo a languta eka leswi a dyondzisiweke swona kumbe eka leswi swi vuriweke eka Matsalwa. Okay? Se loko a ri karhi a vula leswi vuriweke hi muprofeta Yuwele, a languta eka Matsalwa. So Yuwele chapter 2 verses 28 ku fika 32. Now a hi nge hlayi, it's just that a ni lava leswaku mi vona leswaku swa fana. We don't have to read that but I just wanted you to see that it is, it is the same thing.

Holy Spirit so eka bibele ya xitsonga a ku tsariwangi mara eka bibele ya mahungu lamanene ya xitsonga ku tsariwe leswi xikwembu xi ta chululela vanhu emoya wa xona eka bibele ya mahungu lamanene there is a subheading but eka leyi ya khale ya 1929 ku hava a subheading So ma swi vona eka vhesi 28, Endzhaku ka sweswo ndzi ta chela Moya wa mina ehenhla ka nyama hinkwayo, ku ta profeta vana va n'wina va xinuna ni va xisati. So this is the same, this is hi leswi muapostola Petro a swi vula. So hi ndlela yin'wani Petro a vula leswaku what is happening kumbe leswi swi humelelaku hi leswi swi nga vhumbiwa kumbe hi leswi swi nga profetiwa. Leswi n'wina mi swi vonaku eka siku leri namuntlha hi leswi swi nga profetiwa. So uh, muapostola Petro was talking about this is the fulfillment of what has been prophesied or what has been predicted by the prophet Joel. Now, in the same time, ni lava leswaku um hi twisisa leswaku muapostola petro a ringeta ku byela vanhu va le yerusalema leswaku vanhu lavawani a va nwangi swilo leswi swi humelelaku a swi lo humelela hi mhaka ku vanhu lava va dakwile a ringeta ku va kombisa ku this is happening because it has been eh, predicted So ha swi vona leswaku muapostola Petro a vulavula timhaka ta yena hayi hi ku ya hi leswi yena a swi twaka, a vulavula timhaka ta yena ku ya hi leswi Bibele yi nga dyondzisa swona. Now there are today other you know other faithful teachers ku na vadyondzisi van'wani va ya mahlweni va vulavula timhaka ta leswaku eh Leswi timhaka 2 verse 16 ku fika 21 yi vulavulaka hi swona a swi humelelangi hi nkarhi wa Petro swa ha ta humelela a swi se humelela kambe swi ta humelela now Van'wana va vula swona, kambe van'wana va vula leswaku ina swi humelerile hikuva Petro u swi hlamuserile. Now before hi ya amahlweni, I just wanna take a step by step explanation of this. Now loko mi languta eka verse 17 yi ri hi masiku ya makumu. Masiku ya makumu ku vuriwa wahi? Masiku lawa Yesu Kreste a nga sungula ku ta emisaveni ha wona ku fika nkarhi walowu a nga ta vuya hi wona. Hi ndlela yin'wana, i nkarhi lowu wa ku tswariwa ka Yesu Kreste, kumbexana i nkarhi wa ku i nkarhi lowu Kreste a ri kona emisaveni hi nkarhi wo sungula na nkarhi lowu a nga ta vuya hi wona ra vumbirhi. In the last days, the last days it's, it's talking about from the first coming of Christ up until we see the second coming of Christ. And we can see that in 1 John 2, verse 18. So that's just a cross reference, 1 John 2, verse 18. So those are the last days. So, loko van'wana va ri karhi va vula leswaku between the first coming swi humelerile eka nkarhi lowo sungula loko va vulavula hileswaku xikwembu xi ta chela moya eka van'wana van'wana va ta xinuna van'wana va xisati va ta vhumba Bibele yi hlamusela leswaku ku vhumba lokuwani a hi ku vhumba ka ku va va ri vaprofeta hi ku otherwise a yi ta vula leswaku vanhu hinkwavo i vaprofeta van'wani va vula leswaku wele yi vula leswaku xikwembu xi ta chela moya eka vanhu xi nga kheti leswaku i wanuna kumbe i wansati which is true moya lowu kwetsima a wu yi hileswaku i wanuna kumbe i wansati kambe naswona ku bvumba loku va vula leswaku va vula ku loko se va kreste kumbe va ri vakreste va ta endla yini va ta vulavula timhaka ta evhangeli and of which swa endleka kumbe i ntiyiso leswaku loko hi ri vakreste hi lava ku byela van'wani hi yesu kreste loko hi ri vakreste hi lava ku byela van'wani hi evhangeli so

Swi ta endleka leswaku n'wana na n'wana a nyikiwa moya lowo kwetsima wa ku va a vumba. A ku heteleleni hi tiva leswaku um eka nkarhi lowuwani loko hi hlaya eka timhaka chapter 2 verse 14 petro yena a vula leswaku well leswi swi humelelaka yes it has been predicted and in truth swi vulavuriwile

petro yo sungula chapter 1 verse 20 yi vula leswaku loyi a nga tiviwa hi xikwembu misava yi nga si tumbuluka kutani a kombisiwa hi minkarhi ya ku hela hikwalaho ka n'wina yi vulavula hi yesu kreste that's just another cross reference from eka verse number 17 masiku ya makumu yi vulavula hi yesu kreste hi yesu kreste loyi a nga tiviwa hi xikwembu misava yi nga si tumbuluka kutani u ta kombisiwa hi minkarhi ya ku hela kumbe hi minkarhi ya makumu so hi ndlela yin'wana minkarhi leyi yesu kreste a nga va kona emisaveni i minkarhi ya makumu ku fikela loko a ta vuya the last days So you can also use that as a cross reference. Uh, First Peter 1 20, the, with the same First John uh, chapter 2, verse 18. Now, loko va ri karhi va vulavula hi ta ku cheriwa hi moya lowo kwetsima eka buku ya yuwele yi ya emahlweni yi vulavula hi ta ku hi masiku lawa ndzi ta chela malandza ya mina ya xinuna ni ya xisati hi moya lowo kwetsima kutani va ta vumba leswi a ni karhi ni vula swona leswaku well va vula leswaku um xikwembu a xi nga kheti leswaku xi ta nyika wanuna wansati nandza kumbe loyi a nga tirheleku so xi ta nyika moya lowu kwetsima eka vanhu lava xi nga va hlawula xi nga hlawuli leswaku i wanuna kumbe i wansati i munhu loyi a tirhaka kumbe loyi a nga tirhiki verse 19 and 20 yi vulavula hi ta masingita lama nga ta endliwa se van'wani va ri karhi va vula leswaku well masingita lawani ma ta endliwa loko kreste a nga si vuya kasi van'wani va vula leswaku well nkarhi lowuwani wu hlamuseriwaka eka verse 17 ku fika 21 wu humelerile kambe a wu nga hlamuseli hi ndlela ya vuxokoxoko a wo komisa wu ringeta ku komisa hi ndlela ya, ya xitlhokovetselo in the, in, in, the, in, the, in the sense ya ku a va nga niki swi helerile kambe a va kombisa kunene leswaku xikwembu xi ta nyika moya lowu kwetsima so right verse 21 yi ku kutani ku ta humelela leswaku un'wana ni un'wana la nga ta khongela hi vito ra hosi u ta ponisiwa Va hlamusele leswaku nkarhi lowuwani eka lava va nga ta hundzuka hakunene va ta ponisiwa eka lava va nga ta kombela ku rivaleriwa kumbe lava nga ta huwelela eka Yesu Kreste loko Kreste a ha kumeka va ta ponisiwa loko hi hlaya eka varhoma chapter 10 varhoma chapter 10 vhesi 10 yi ku hikuva munhu u kuma ku lulama hi ku pfumela hi mbilu kutani u ta kuma ku ponisiwa hi ku vula hi nomo hikuva tsalwa ri te mani na mani la pfumelaka eka yena a nga ka a nga khomiwi hi tingana hikuva a ku na ku hambana eka muyuda ni mugriki Hinkwavo, hikuva hinkwavo va ni Hosi yin'we leyi fuwelaka hinkwavo lava kombelaka eka yona, hikuva mani na mani la khongelaka hi vito ra Hosi u ta ponisiwa. The, the same thing lexi nga xi kumekaka eka Timhaka chapter 2 verse 21 hikuva un'wana ni un'wana la khongelaka hi vito ra Hosi u ta ponisiwa.

um, is coming on his second coming at the same time ni tiva leswaku hi ku lavisisa ka mina na ha ri eku dyondzeni swi nga leswi ni rhandza ku va ni ya emahlweni ni endla vulavisisi ku tiva leswaku hi mpelampela swi humelerile leswi ni swi tivaka i ku leswi a swi humelela hi pentecosta hi leswi swi nga vumbiwa hi muprofeta yuwele Ene sweswo i ntiyiso. Hi swi vona leswaku vanhu lava a va ri kerekeni ya Pentekosta a va nga dakwangi. Petro u vulavule timhaka ta leswaku swi vhumbiwile hi muprofeta Yuwele. Now that was the first point on vuprofeta bya Testament ya khale. So hi ndlela yin'wana Pentekosta a yi hlavuteriwa hi leswi swi nga swi nga vhumbiwa hi muprofeta Yuwele.

Muapostola Petro, loko mi swi hleketa kahle, i munhu loyi a nga a, a ri munhu loyi a nga kala Yesu Kreste ku ringana ka nharhu. Loko hi hlaya eka buku ya Yohana, i n'wi kale ku ringana ka nharhu, kambe eka timhaka chapter 2 hi yena loyi a yimaka a lava ku defenda ntiyiso wa Xikwembu, ende u wu defenda a ri a ri na vukarhi swinene. a ri na ku tshemba a ri na vukarhi swinene and what is amazing is that hileswaku u swi endla hi vuhosi bya bibele hayi hi mhaka ku yena i na moya lowo kwetsima wa tiehleketa a vula na leswaku swilo leswi i kwalaho ka ku va rito ra xikwembu ri vulavule hi swona So, Pentekosta yi hlavuteriwa hi vuprofeta bya Testamente ya khale. Number two, Pentecosta yi hlavuteriwa hi vumbhoni bya Yesu Kreste. The Pentecost is explained by the Lord's, by Jesus' testimony.

So Pentekosta yi hlavuteriwa hi vumbhoni bya Yesu Kreste i point ya hina ya vumbirhi eka siku ra namuntlha. So Petro u ya emahlweni ka verse 22 a ku vavanuna va Israyele yingisani timhaka leti hi ndlela yin'wana i lava ku va byela leswaku swilo leswi ni vulavulaka hi swona A hi mhaka ya ku huha, a hi mhaka ya ku tekeriwa ehansi hi ku n'wina mi hleketa swo huma ndleleni. Mara tivani leswaku mhaka leyiwani i mhaka ya ntiyiso. So sweswi i lava ku va byela hi ta vumbhoni bya Yesu Kreste. Now in second point I have four sub points. Eka point ya vumbirhi ni na ti-point letitsongo ta ta mune.

And now, he does not only want to base his argument on the scriptures alone, but on the Lord Jesus Christ himself. i lava ku va a defenda kumbe i lava ku hlavutela mhaka leyi a yi humelela hi pentecost a nga la ku yi hlavutela hi matsalwa ntsena i la ku yi hlavutela na hi vumbhoni bya munhu loyi va nge i yesu kreste so a ku vavanuna va israyele yingisani timhaka leti verse 22 yesu wa nazareta Wanuna loyi a kombisiweke eka n'wina hi Xikwembu hi mahlori ni masingita ni swikombiso leswi Xikwembu xi swi endleke ha yena exikarhi ka n'wina, hi laha mi swi tivaka ha kona na n'wina. This Christ is the same person that you have seen do miracles. Now he's talking about Christ. Se u lava ku vulavula hi Yesu Kreste, a ku Kreste Yesu wa Nazareta, ni twisa leswaku loko a ku Yesu wa Nazareta i munhu loyi a va ta n'wi tiva hi ku aka nkarhi wa Yerusalema loko Yesu Kreste a ha ri kona emisaveni a tala ku vuriwa Yesu wa Nazareta. So a va byela leswaku Yesu wa Nazareta loyi n'wina mi n'wi tivaku. i munhu loyi a nga endla mahluri i munhu loyi a nga hanya vutomi lebyo lulama kumbe vutomi lebyi byi nga lebyi nga um byi nga endleleni lebyi nga kanganyisiki i munhu loyi xikwembu xi nga va na yena so verse 22 muapostola Pawulo u va byele leswaku Yesu Kreste loyi n'wina mi n'wi tivaku

of Jesus Christ. Now a ku yes, Yesu wa Nazareta loyi a kombisiweke eka n'wina verse 23 yoloyi ke a nyiketiwi a nyiketiwile hi makungu lama tiyeke ya Xikwembu hi ku titivela ka xona ka khale kutani mi n'wi dlayile hi ku n'wi vamba hi mavoko ya swidyohi this is the christ this is the lord jesus christ whom you have killed you have crucified now i need to mention something here loko hi vulavula hi timhaka ta ku va yesu kreste a nyiketiwile hi swi tiva kahle leswaku kreste loko a dlayiwa exihambanweni yes a ku ri makungu ya xikwembu

misava yi nga si sungula. Kambe leswiwani a swi vuli leswaku vanhu lava va n'wi dlayeke a va ha teki vutihlamuleri, hikuva eka vhesi 23 i ya mahlweni Petro a ku, Mi n'wi dlayile hi ku n'wi vamba hi mavoko ya swidyohi. so petro a vula kahle leswaku yes n'wina mi n'wi dlayile so i yesu kreste xo sungula loyi va n'wi tivaka hi mahlori i yesu kreste xa vumbirhi loyi va nga endla yini va nga n'wi dlaya it is the christ they know it is the christ they have crucified

his death but woe to the one in whom yesu kreste u dlayiwa hi yena so yes xikwembu xi swi vekile leswaku u ta fela vadyohi hi ndlela yaliya kambe vanhu lava i vanhu lava va dlayeke yesu kreste so hi ndlela yin'wana they know the lord that peter is talking about verse 24 loyi xikwembu xi n'wi pfuxile Xi n'wi tshunxile entshingeni etintsingeni ta rifu hikuva a ku nga ri na hi laha a nga bohiwa ha kona. Now he's not only talk about the life and ministry and the death, he's also going to talk about the resurrection of Christ. So the third sub-point in point number two, we are looking at the resurrection of Jesus. the resurrection ta ku pfuka ka yesu kreste so loko hi languta eka siku ra namuntlha um loko hi sungula sevhisi ya hina ni twe ku ri sevhisi leyi nga yi nga yi nga ni hlohlotela hikuva a hi languta eka kreste kreste kreste hi languta tinsimu hi languta xilelo xa hosi it was all about jesus christ and i was so thankful as we were um, singing and then conducting our service it was all pointing towards the lord jesus christ which is what peter is doing

Loko a vula swa yena u te, A ndzi vona Hosi hi masiku emahlweni ka mina, hikuva u le vokweni ra xinene, u le vokweni ra mina ra xinene, leswaku ndzi nga ti tsekatsekisiwa. Hikwalaho mbilu ya mina yi tsakile ni ririmi ra mina ri tsakisiwa swonghasi, na yona nyama ya mina yi ta yi ta wisa hi ku tshemba, hikuva u nga ka u nga tshiki moya wa mina exivandleni xa vafi, U nga ka u nga pfumeleri muhlawuriwa wa wena leswaku a vona ku bola. U ndzi tivisile tindlela ta vutomi, u ndzi u ta ndzi xurhisa hi ku tsaka loku humaka emahlweni ka wena. Nawu loko hi languta eka verse 24 hi languta hi laha eh, Davhida a nga vulavula ha kona eka buku ya tipisalema so laha davhida a nga vuli hi vutomi bya yena hikuva davhida a swi tiva leswaku loko a file a nga pfukangi a hi swona davhida i file kambe a nga pfukangi munhu loyi a nga fa a pfuka a ku ri hosi ya hina yesu kreste hi ndlela yin'wani davhida a nga vuli yena loko a vula timhaka leti eka buku ya tipisalema kambe a vulavula hi ta hosi yesu kreste so xikwembu xi n'wi pfuxile yesu kreste a ku fini xikwembu xi n'wi pfuxile yesu kreste aku feni ende lexi xi nga endla leswaku xikwembu xi n'wi pfuxa yesu kreste aku feni i mhaka ya ku a swi ri emakungwini ya xikwembu it was the plan of god it was predetermined leswaku u ta pfuka so rifu a ri nga swi koti ku khoma yesu kreste So rifu a ri nga swi koti ku khoma Yesu Kreste naswona u pfukile hikwalaho ka matimba lawa a nikiwile hi Xikwembu. U pfuxiwile hi ku rhandza ka Xikwembu. I pfuxiwile hi ku rhandza ka Xikwembu. Loko hi languta eka Luka chapter 24 verse 46 yi ku kutani a ku eka vona ku tsariwe sweswo kambe swi fanele Kreste a twisiwa ku vaviseka kutani a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu so it was predetermined it was a plan leswaku a pfuka eku feni now muapostola petro u hlamusela vaisrayele leswaku yesu kreste rifu a ri nga swi koti ku n'wi khoma yesu kreste i pfuxiwile loyi n'wina a nga endla masingita emahlweni ka n'wina loyi n'wina mi nga n'wi dlaya So that was Jesus' resurrection. Resurrection, sorry. Hi ta ku pfuka ka Yesu Kreste. So point ya vumune hi la ku vona Yesu Kreste a dzunisiwa Jesus exaltation. Yesu Kreste a dzunisiwa. That is hi swi vona kusuka eka verse 30 ku fika emakumu ngopfungopfu verse 33 so rito ra xikwembu eka verse 30 ri hlayeka hi ndlela leyi kambe leswi ngi a ri muprofeta ni ku tiva leswaku xikwembu xi n'wi tshembisile hi ku hlambanya leswaku xi ta tshamisa exiluvelweni xa yena un'wana wa rixaka ra yena Hi ku tivonela loku ka khale, u vurile ku pfuka ka Kreste. This is Davhida u vurile ku pfuka ka Kreste a ku, Moya wa yena a wu tshikiwanga exivandleni xa vafi, ni nyama ya yena a yi vonangi ku bola. So Davhida a vula Yesu Kreste. Verse 32, Hi yena Yesu loyi Xikwembu xi nga n'wi pfuxa, kutani hinkwerhu hi timbhoni ta mhaka leyi. ka ku loko a tlakusiwile hi voko ra xinene ra Xikwembu, u amukerile eka Tatana ku tshemba ku tshembisa ka moya lowo kwetsima kutani u chelerile leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka. Hi ndlela yin'wana, Yesu Kreste, Xikwembu xi n'wi pfuxile. Why? A swi tsariwile, a swi ri makungu ya Xikwembu naswona rifu a ri nga swi koti ku khoma Yesu Kreste. So Xikwembu xi n'wi pfuxile, Xikwembu xi n'wi vekile evokweni ra xinene. Loko Xikwembu xi vekile Yesu Kreste evokweni ra xinene, this is Petro a hlamusela va Yerusalema kumbe va Israyele, a ku, I amukerile leswi Xikwembu xi nga n'wi tshembisa swona. Ku nga yini? Ku nga moya lowo kwetsima. Loko a heta ku amukela moya lowo kwetsima Yesu Kreste a nga tshama evokweni ra xinene ra Xikwembu, u ndle yini? U chululele moya lowo kwetsima eka hina, hi leswi mi swi vonaka eka hina. in the end petro u kombisile leswaku moya lowu endlaka leswaku va vulavula hi tindzimi a hileswaku va psopsiwile moya lowuwani wu nyikiwile hi mani hi yesu kreste yesu kreste loyi a tshameke evokweni ra xinene ra xikwembu loyi a pfuxiweke ekufeni leswaku a tshama evokweni ra xikwembu loyi a dlayiweke hi vona loyi Yesu Kriste a nga endla masingita. So hi ndlela yin'wana i endle leswaku va kota ku twisisa ku moya lowo kwetsima lowu nga chululeriwa wu huma kwihi. A ku sunguleni i va byele leswaku well i mhaka leyi nga vuriwa hi vaprofeta. Xa vumbirhi a ku moya lowuwani wu cheriwile hi Yesu Kreste ku sukusela loko Yesu Kreste a ri karhi a hanya a vambiwa a fa a pfuxiwa a tshama exivokweni ra xinene ra Xikwembu a nyikiwa moya lowo kwetsima a wu nyika Vakreste. so petro a hetisisa leswaku u cherile leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka leswi mi twaka vanhu va va vulavula hi tindzimi leto hambanahambana leswi mi swi vonaka hi leswi yesu kreste a nga hi nyika swona so leswi swi hi dyondzisa leswaku petro a tiyimiserile ku vulavula ntiyiso lowu a nga dyondzisiwa ku suka eka testamente ya khale naswona lowu a nga wu vona hi matihlo ya yena this is why it is worthy to give the gospel hi yo mhaka swi na nkoka ku dyondzisa evhangeli evhangeli a hi mahungu lama ma nga lo tsalatsariwa ingaku i switori i mahungu lawa ya nga ya ntiyiso lawa wa nga humelela hi yo mhaka loko ho kota ku landzelerisa switori hi landzelerisa ku endlisa leswi petro a nga endlisa swona hi ta fikelela eka ntiyiso wa evhangeli so petro a va khorwisa leswaku well moya lowuwani hi ndlela yin'wani wu huma eka yesu kreste yesu kreste loyi n'wina mi n'wi tiveke mi nga n'wi ala mi nga n'wi dlaya xikwembu xi nga n'wi pfuxa xi nga n'wi nyika moya lowo kwetsima and verse 34 hikuva davhida a nga tlhandlukelanga ematilweni kambe hi yena la nga te hosi te eka hosi yanga tshamisa evokweni ra mina ra xinene hi ndlela yin'wani davhida a nga vulavuli hi ta yena eka verse 34 ndzi ko ndzi endla valala va wena vunavelo bya milenge ya wena And the last verse, hikwalaho yindlu hinkwayo ya Israel yi fanele ku tiva swinene leswaku Xikwembu xi n'wi endle hosi ni Kreste Yesu loyi mi n'wi vambeke. Nawu Petro wa ha yisa emahlweni ku, Loyi Yesu Kreste mi n'wi vambeke hi yena loyi Xikwembu xi n'wi endleke hosi na Kreste. And what does that mean? Hi ndlela yin'wani nkarhi lowu Petro a nga wu teka ku dyondzisa vanhu lava a ku ri dyondzo yo sungula leyi nga humelela endzhaku ka loko yesu kreste a yile ematilweni leswi vulaka leswaku a ku ri a fane a meka sure ku va swi twisisa ku sukusela emasunguleni leswaku yesu kreste loyi u tisa ku yini hi ndlela yin'wana a byela vaisrayele ku n'wina mi vambe mi vambe yesu kreste loyi a fanelaka a mi ponisa n'wina mi vambe yesu kreste loyi a fanelaka a tisa xitshunxo xa swidyoho swa n'wina you can imagine leswaku va nga va va va titwe njhani loko va byeriwe leswaku va dlaye hosi yesu kreste loyi xikwembu xi nga endla leswaku a va yena kreste na hosi so now petro u dyondzisile dyondzo ya yena leyi a yi hlavutela Pentecosta kumbe Pentecosta i ncini? I xilo xa njhani? Xi huma kwini? I siku ra njhani? Ku suka eka Matsalwa hi dyondzisiwa leswaku i ma i nkarhi lowu wu nga vhumbiwa hi muprofeta Eliya naswona i nkarhi lowu Yesu Kreste a nga chulelela moya lowo kwetsima endzhaku ka loko a tshame evokweni ra xinene ra Xikwembu.

so yesu kreste loyiwani a dzunisiwa hi ndlela yin'wani petro a lava leswaku va swi tiva ku kreste i fanele a dzunisiwa kreste i fanele a nyikiwa ndhawu ya yena ya ku khongeriwa kumbe ya ku dzunisiwa loko hi languta eka vakorinto chapter 12 vakorinto yo sungula 12 verse 3 first corinthians 12 3 reads as follows hikwalaho ndzi ta mi hikwalaho ndzi mi tivisaka leswaku a ku na munhu la vulavulaka hi moya wa xikwembu a ku yesu i anathema naswona a ku na munhu la nga tivaka ku vula ku yesu i hosi loko ku nga ri moya lowo kwetsima so yesu kreste xikwembu xi n'wi endle hosi na kreste petro a ku hina hi timbhoni ta sweswo hina hi vanhu lava hi fambaka hi dyondzisa rito hi mhaka ya sweswo now how should this sermon help our church today loko hina hi ri kwala etrinity namuntlha hi dyondze leswaku pentecosta i siku leri ri nga vhumbhiwa i siku leri yesu kreste a nga ri humelerisa swi hi pfuna hi ndlela yihi xo sungula hi languta leswaku xikwembu xa hetisisa switshembiso xa swona how do we apply this teaching in our church now we can learn that indeed the lord fulfill his promises we know that the lord jesus christ promised the holy spirit to the uh, church or to the, to the believers eku sunguleni and therefore he delivered his promise leswi swi fanele swi hi pfuna leswaku hi hi anakanya leswaku kreste wa hetisisa swithembiso swa yena eka vanhu lava va n'wi pfumelaka hambi ku ri eka vanhu na mani namuntlha hi tiva leswaku kreste u le ku vuyeni the lord is coming what are we doing about it hi endla yini hi swona loko yesu kreste a ri ku teni Yesu Kreste hi vone leswaku u hanyile emisaveni u file emisaveni u pfukile emisaveni naswona u tlhandlukerile etilweni u nikile moya lowo kwetsima bibele yi vula leswaku yesu kreste u le ku teni xana hi endla yini ha swona so xikwembu xa hetisa switshembiso xa swona xa vumbirhi hi dyondza leswaku ku rivaleriwa ku kona eka yesu kreste varhoma 10 verse 9 Yesu Kreste wa swi kota ku hi rivalela swidyoho swa hina loko mi swi languta kahle vanhu lava va nga vamba Yesu Kreste xikwembu xi endle makungu ya leswaku ina a fa exihambanweni kambe ku va na vanhu lava xi nga va tirhisa ku vamba Yesu Kreste se un'wana a nga ti byela ku well mina ni endle leswo biha emahlweni ka xikwembu ntiyiso i ku xikwembu xi lawula vutomi bya hina kambe hina hina vutihlamuleri ka vutihlamuleri bya hina Hi fanele hi tlhela hi va hi kombela ku rivaleriwa hikuva Xikwembu xa swi kota ku hi rivalela. Petro a va dyondzisela mhaka ya leswaku since n'wina mi nga swi tivi kumbe since ingaku mi rivele ku Yesu Kreste loyi hi yena loyi n'wina mi nga n'wi dlaya swi tiveni ku hi yena loyi a fanelaka a mi rivalela swidyoho A va dyondzisela ku va ta swi tiva leswaku ka ha ri na nkarhi wa ku va va amukela Yesu loyi va nga n'wi dlaya tani hi Xikwembu xa vona kumbe tani hi muponisi wa vona. There is forgiveness in the Lord Jesus Christ. Now, Peter was intentional in his teaching because he wanted them to see the point that you who have crucified Christ, this is the Christ who's supposed to be the solution to your sin. so there is forgiveness in the lord jesus christ thirdly hi fanele hi dyondzisa evhangeli not because ku hi hava nkarhi lowu hi fana hi hava ndlela yin'wana ya ku tirhisa nkarhi wa hina no but because these are facts hi fanele hi dyondzisa evhangeli hikuva leswi swi nga humele leswiwani swi nga hlavuteriwa eka siku ra namuntlha hi vone timhaka ta yesu kreste hi vone timhaka ta ku fa ka yena hi vone timhaka ta ku Ta ku pfuka ka yena eku feni hi vona leswaku Yesu Kreste u tlakusiwile. So hi ndlela yin'wana hi fanele ku dyondzisa evhangeli. Loko mi nga swi tivi leswaku mi ta vulavula hi yini a ku dyondziseni ka evhangeli, talk about this. Vulavulani hi timhaka ta Yesu Kreste. Mi nge dyondzisi evhangeli mi nga vulavuli hi Kreste. A hi dyondziseni timhaka ta Evhangeli hi fana na muapostola Petro hi vulavula hi timhaka ta Kreste. Hi nga vulavula hi vutomi, hi ku fa, hi ku pfuka na hi ku va a tlakuseriwile etilweni. Xo hetelela lexi hi nga dyondzaka xona eka dyondzo ya siku ra namuntlha hileswaku Xikwembu xi le ku tirheni. Ku va xi tiponisela vanhu va xona, hi nga xisiwi. Hi nga xisiwi leswaku hayi nkarhi wa ha ri kona, hi nga xisiwi leswaku hayi leswiwani a hi swi tshikeni a hi swa malembe ya hina ngopfungopfu vantshwa. Xikwembu xi le ku tirheni a ku poniseni ka vanhu va xona. Let us not be deceived, the Lord is saving his own people. Let us remember that this is the word of God and therefore all of its promises will be fulfilled. A hi khongeleni. Xikwembu lexi hanyaka hi rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha n'wina mi tshembekeke hi khensa leswaku hosi hi kotele ku vona siku ra pentekosta siku leri moya lowo kwetsima wu nga wela vadyondzisiwa hi laha hosi hi swi vonaka leswaku ina i ku tshembisa ka yesu kreste Loku ku veke kona loku ku nga humelela hi siku ra Pentekoste, hi laha ku vhumbhiweke ha kona leswaku Xikwembu, n'wina mi ta swi endla. Ina, mi chulurile moya lowo kwetsima eka vadyondzisiwa. Swa ha te tano. Vanhu lava Hosi va swi voneke a va ehleketa leswaku vanhu van'wana va lo pyopyiwa. Kambe Hosi Xikwembu, n'wina ma tshembeka, mi tirhisile muapostola ku hlavutela timhaka ta Pentekoste. A va a ti hlamutela hi Testamente ya khale ni vutomi bya Yesu Kreste. Hi pfuneni ku vona ntiyiso wa n'wina tanihi xilo lexo saseka swinene. Hi pfuneni leswaku Hosi, ntiyiso wa n'wina wu hi khoma etimbilwini ta hina, wu hi pfuna ku landzelela leswi Xikwembu mi hi dyondzisaka swona. Hi rhandza leswaku Hosi Yesu Kreste, hi titsongahata emahlweni ka n'wina hi ku tiva leswaku mi Xikwembu lexi xi nga ni matimba ya ku humelerisa switshembiso swa n'wina. Ha khensa Hosi nyiko ya moya lowo kwetsima. Namuntlha hi kota ku tiva leswaku n'wina mi kota ku tirha etimbilwini ta hina hi moya lowo kwetsima, mi kota ku tirha ekerekeni ya n'wina hi moya lowo kwetsima. Ha Yesu Kreste Hosi ya hina. Amen.